e go help me a lot God bless you today what we wan talk about we wan talk about Sandra Agbogun hmm. she don dey do some wonderful wonderful thing wey draw my attention when I feel like say may I talk about these things wey I dey see say Sandra Agbogun dey do Sandra Agbogun be Sandra Agbogun she is a musician um, a Benin musician and also She is also an actress. Sandra Egbogu no be this kind, uh, how will I put it now? Sandra Egbogu no be this saga type, no be troublemaker type. no, so she can be troublemaker type. Sandra Egbogu na very cool somebody wey I don dey follow for for long for social media i don dey follow her she no be person wey go just come and come dey talk pra pra pra just like some of our edo mm-hmm, actress dey come out dey talk you know sandra egbogu no be that type of person e get wetin make me carry her une come here today say let's talk about her get wetin she do for one man one man no e get wetin Sandra Egbogu do for the one man the man no dey the man no be dey waka but e dey waka o the two leg no complete like that so Sandra Egbogu the way wey she take act the way wey she take do follow the man just make me love her more i felt like the girl before i or like the woman before whatever but this one when she do eh make me like her more my people na no na you know una know wetin this channel dey all about say our channel is all about commenters commenters when we talk something we go through the comments we'll still tell una wetin people talk commenter talk for the video so wetin sandra egbogun really do e really sweet my body the first time she say the man na mechanic wey dey repair motor she say her car break down so the man come help her so she say her car break down the man come repair the car the as the man repair the car he come even give the man money say no something like that me i no come lie my people so she come show the man as a video the man on facebook her facebook page so many people like the way the man take help her really the man no dey e two leg no complete like that but the man e still dey try to hustle like to hustle to survive you know so the next day Sandra Egbogun fans come contribute money to give the man Sandra Egbogun come still come back come still give the guy the money so the thing really sweet me like if our people most of our people be like this suffer no go too much no be to come social media come dey brab na to see who una dey help um so my people una know na say we we dey always go through comment so we go go through comment now mo see wetin people comment about this good when Sandra Agbo good do. It really sweet my mind. I don't know about other people. So let's know if people appreciate what she do. So we will know from comments am i so so many people drop comments that they pray for her so we will read some of these comments no be all go fit read because she has a lot of comments on this video because now waiting good na so many people won't see but some people don't like to They see waiting good so let's take our first comment today the first comment say wow may may

amen yes so because wetin she do she really do good thing like i no expect her from her i no expect her say sandra she dey very nice like this our next our next commenter say wow that is wonderful sandra egbogun god bless you for your good work you make people to locate this boy more grace for you in jesus name amen yes amen Now this kind thing we wan dey see for social media no be uh, somewhere go come out say eh go and marry my husband is this my husband is that no be all those one we wan dey see eh marriage no dey count for life we wan dey see good thing wey una dey do no be eh i be actress i be this i be this my husband is that you get money no be all those one i wan dey hear o eh it's good to say the truth eh we wan dey see good thing wey una dey do so let's take our next comment we get lot of comments all of them are prayer because sandra did a great work good thing wey most of them no even dey do most people wey even get money pass sandra fine we know say we know say no be sandra bring the money o na her fans but the money come through sandra egbogun uh-huh. if sandra egbogun no bring that bring that guy come out people no see that guy help na wetin we wan more na dey do

Amen and our next commenter say this is so good God bless you my wonderful and outstanding namesake I love you so much ma so my people most of these commenters

bless you and all your friends for contributing to this boys progress yes god bless you all god bless you all i really appreciate i see how sandoka take ah the thing really draw my attention like wow so this lady really good like this

big lesson this video so na big lesson to some of our uh, Benin actress actors this one a big lesson no be to come social media come dey push person say go and marry go and do this no wetin Sandra do so na wetin most of una suppose to dey do Yeah, wetin Sandra do so na wetin most of una suppose to dey do cause una get the largest uh, platform. Una platform large well well. Una get followers. When una bring somebody come out, people who can help go also come out for una platform to help those people. Not be to come out and make noise wey we no wan hear, no be wetin we wan dey hear for una for una platform um I get fans I get fans so my amazing people I will leave una for here today God bless you my wonderful people for your amazing support God bless you for una amazing support please my amazing people if you know say you just dey come across this channel and you never subscribe to this channel please wetin you dey wait for subscribe by hitting that red that red that says subscribe and also on your notification bell in case whenever i drop any video una will receive this video